נישט קיין קינד צו שטיין אונטער די חופה און זיך לאזן פאטאגראפירן ווי מען וויינט און נאכדעם ווי מען טאנצט, דאס אלס יעדער איינער מאכט עס, דאס איז אזא פארמעל זאך, פונקטליך די ערשטע טאנץ, די צווייטע טאנץ, פונקטליך די רבי מיילעך טאנץ, נאכדעם די טאנץ, אלס גייט דורך, נאכדעם הייבט זיך אן די לעבן, די קונץ איז א מענטש זאל קענען לעבן זיבעציג יאר און זיך נישט קריגן. הרב האט פארציילט אז עס איז געווען א גרויסע גרויסע ערליכע איד אין ארץ ישראל ר' שלמה זלמן אויערבאך זכרונו לברכה האט ארויס געגעבן א ספר וואס איז אנגענומען געווארן אלע אלע אלע לערנען זיין ספר שמירת שבת כהלכתה האט מען געהערט פון אים ביי די לוויה זיין ווייב איז אוועק סוף ימיו האט ער מספיד געווען זיין ווייב האט ער זיך אנגערופן ביי די לוויה דער אייבערשטער רעדט זאגן עדות אז איך דארף דיך נישט איבער בעטן אונז האבן זיך קיין איינמאל נישט געקריגט און ס'האמיר זיך קיינמאל נישט וויי געטון, געווענליך די גייסט א לוויה, כ'מיין יענער איז שוין געשטארבן נו בעט אים איבער, געווענליך א ווייב זאגט זיי מיר מוחל, די מאן זאגט פאר די ווייב זיי מיר מוחל, די קינדער זאגן טאטע כ'האב דיר נישט גענוג געטון, כ'האב יא גענוג געטון, א מענטש ער וויל איבער בעטן, האט יעדער אנגעפאנגען אזוי צו וויינען ביי די לוויה, מ'האט געזען וואס הייסט א ערליכע איד, האט מען געזען וואס הייסט א ערליכע איד, ער לערנט, ער גייט ארויס ספרים, אבער וואס די צדקות אז ער קען זאגן סוף ימיו פאר זיין ווייב ביי די לוויה, איך דארף דיך נישט איבערבעטן, דו דארפסט מיך נישט איבערבעטן, אונז האבן זיך נישט געקריגט, אונז האבן זיך נישט וויי געטון. דאס מעסט זיך די גרויסקייט פון א מענטש, מידות טובות. מידות טובות איז נישט קיין קונץ א חתן צו ווערן, יעדער ווערט א חתן סוף כל סוף, יעדער האט חתונה. לאמיר זען צו דו קענסט, לאמיר זען צו דו קענסט מוותר זיין אין לעבן, לאמיר זען צו דו קענסט מוותר זיין אין לעבן, נישט וויי טון א ווייב, נישט אריינפליקן א צווייטן, העלפן אינדערהיים, און יעצט הייבט זיך עס אן בחורים, יעצט הייבט זיך עס אן, טראכט נישט נאך די חתונה גיי איך זיין אזוי וואויל, נאך די חתונה גיי איך העלפן, נאך די חתונה גיי איך געבן גוטע ווערטער, נאך די חתונה, יא, צוזאגן און ליב האבן קאסט נישט קיין געלט, האסט אמאל געהערט פון דעם סעיאינג? צוזאגן און ליב האבן קאסט נישט קיין געלט, יא, איך זאג צו, נאך די חתונה גיי איך זיין וואויל, לאמיר זען ווי דו פירסט דיך יעצט אויף מיט דיינע עלטערן. לאמיר זען וויאזוי דו פירסט דיך יעצט אויף מיט דיינע געשוויסטער, לאמיר זען ווי דו פירסט דיך יעצט אויף מיט בחורים אין ישיבה, קענסט מוותר זיין? מאכט זיך בחורים שלאפן צוזאמען אין א דארמעטארי, בחורים צוזאמען שלאפן אין קעמפ, איז דא א בחור דארט א מעמד על מידותיו, ממש ער, ער, ער פירט דעם צימער, און יעדער איינער טראכט, פששש, אזוי געלונגען, ער פירט, ווען ער הייסט צו מאכן די לייט, דארף ווערן צוגעמאכט די לייט, אז ער וויל עפעס מיטן די נאכט עפעס אויפזוכן, צינדט ער אן די לייט, אים איז קאלט מאכט ער צו די פענסטער, אים איז הייס, ער פירט אויס, אבער באמת האט ער נישט אויסגעפירט, באמת די בחורים וואס האבן מוותר געווען זיי האבן אויסגעפירט, פארוואס? ווייל ער גייט האבן א שווער לעבן, ער גייט זיך נישט קענען אויסקומען מיט קיין מענטשן, ער גייט זיך נישט קענען אויסקומען מיט קיין מענטשן, לאמיר זען יעצט ווען דו האסט עלטערן קומסט אהיים, ווער נישט צו ווילדעוועט אז די סאפער איז נישט גרייט. ס'דא בחורים וואס ממש פארלירן זיך אז די עסן איז נישט דא, די מאמע האט נישט אנגעגרייט עסן, פייער! און וואס וועט זיין נאך די חתונה? אה, דיין ווייב וועט זיין אויסגעמוטשעט, זי וועט זיין פארנומען מיט די קינדער און זי וועט נישט האבן קיין צייט צו מאכן סאפער, וואס וועט זיין? וואס וועט זיין? וועט ווערן אויסוועלט? אדער וועסטו האבן שכל און גיין נעמען אביסל סיריעל, גיין נעמען אביסל ברויט און מאכן אליינס סאפער, שוין! איך דארף יעצט גיין צושטערן מיין גאנצע לעבן וועגן א ספה? צושטערן מיין גאנצע לעבן וועגן א קלייניגקייט?